וואס? ער קען ארויסגיין מיט די ווייב עסן א נאכטמאהל אין א רעסטוראנט? קען זיין. ביז מ'האט אופען מיינד. וואס מיינט וואס מיינט די ווארט אופען מיינדעד? ביז ווי ווילסט ביז ווי דארף די מח זיין אויף? ביז וואס דארף מען פארנעמען? צו ער קען גיין מוצאי שבת טאנצן מיט מיט מיט מיט שדים? קע אויב דאס דו לאכסט? דו לאכסט איך דיר ברענגען די גלייזן וואס וואס וואס וואס האבן זיך געדארפט גט'ן וועגן דעם ווייל ער איז געווען א אויבער חכם נאך די חתונה ער האט געטראכט וואס איז?

מען קען נישט צוריק שלעפן, סאו אז דו האסט. איך זאג נאכאמאל, פרעג אים, ווייסטו וואס הער מיך נישט אויס, איך בין צו פרום פאר דיר מיט מיינע שווארצע גלעזער, מיט מיין צושטרויבלטע בארד, מיט מיין גרויסע הוט, איך זאג דיר נאר, איך זאג דיר פארצייל א מעשה וואס איך האב געהערט פון א אינגערמאן, האב איך שוין קודם דעם שוין פארציילט א מעשה פון מרן, קודם האב איך שוין פארציילט וואס די מעשה מיט אים איז אויך, ער זאגט מיר נאך די חתונה, איך קום און פרעג מרן, איך מעג גיין מיט מיין ווייב? פארטירער, גיי וואטשן וואס ר' מרש מ געענטפערט מיט א מורא'דיגע חכמה, קודם זעהן מיר ווער עס איז, נאכדעם ווער עס ער רעדט אויף די פלאץ, נישט קיין חילוק. ר' מרש האט אים דאס גיין עס דיר עפענען די אויגן אז ס'וועט דיך שוין נישט דארפן, מעגסט גיין, עס דיר עפענען די אויגן, זי איז א זי איז א בית רחל תלמידה, זי איז א פאפא תלמידה, זי איז א וויזשניצע תלמידה, א פשוטע מיידל מען האט איר געלערנט אין סקול מען טוט אזוי מען טוט אזוי מען טוט אזוי, דאס חתונה קענסטו האבן א חיים טוב מיט איר, לאמיך איר אביסל עקספאוזן, ווי זאגט מען עס, ארויסברענגען, ווייזן די וועלט, אקעי, אבער ס'קען זיין אז נאכדעם דארף זי דיך שוין נישט, זי זעט די וועלט, זי קען זי, א פרוי איז גרינג איבערצורעדן, א פרוי איז זייער גרינג איבערצורעדן, מען קען זי איבעררעדן אויף גוטס, זייער גוט, און מען קען וועגן דעם קען מען זיך אסאך מאל זען אז פרויען זענען שוין. ווי דו זאגסט מיך אלץ יאסי אזוי ווי אה wow דאס איז שוין טו מאטש חסידות פון די רשיבה דאס איז דאס איז שוין טו מאטש און נאכדעם קען מען זיך אויך צורעדן אויף מ'קען זיך צורעדן אויף אויף נארישקייטן זיי כאפן זייער שנעל אויף אלע שרעק טיילענאל איז א סכנה אנטיביאטיק איז א סכנה דו ווייסט אז דו געסט נישט קיין אנטיביאטיק פאר דיין קינד ביסט א רוצח און אז דו געסט נישט קיין טיילענאל קיין דזשוק א רוצח. נאט קאפ וויי נעם טיילנאל. וואס הייסט טיילנאל? די וועלט גייט אונטערגיין מיט דעם. די וועלט גייט אונטערגיין מיט דעם. מ'קען גרינג איבעררעדן א ווייב. דאס איז די אייבישטער אזוי אזוי נישט אויף נישט אויף לגנות, פארקערט אויף לשבח. מ'קען זיי איבעררעדן זיי זאלן זיין זאלן זיין צוגעקלעבט צום אייבישטן. איך זאג דיר נאכאמאל, נעם א אינגערמאן, נעם נישט מיך, איך בין צו פרום פאר דיר, נעם א אינגערמאן, נישט אן רישיון ווען ער איז נאך פארשיכורט. האט שוין האט שוין האט שוין האט שוין א קינד, האט שוין א יונגעלע אינדערהיים, א מיידעל אינדערהיים, און זיי גייען שוין אין חדר, און מען ליינט שוין קריש. פרעג אים, וואס איז די, וואס איז א מעלה? אויף וואס זאל איך קוקן? וועסטו הערן וואס ער וועט זאגן, אוי, איך האב נישט קיין באטל, איך האב נישט קיין בהמה. דאס איז גארנישט האבן, זיי זיין אפן פון די וועלט, זיי נישט קוקן אויף די קינדער. נישט קוקן אויף די, אויפשטיין מיטן טעלעפאן, שלאפן מיטן טעלעפאן, אויפשטיין מיטן טעלעפאן, שלאפן מיטן טעלעפאן. ער צו זינגען מיט די קינדער קרישמע, און זי העט זיין גרייט פאר מיך, און זי העט מיך אפווארטן. יא צו ניין, אינגערמאנטשיק? אפשר וועסטו דיך אויפשטעלן און זאגן יא?